میں آدم دی اولاد آدم دی عظمت وساراں ونجاواں میرا ہاں نہیں تھیندا مسلمان تھی کے محبت تو مکراں عقیدہ لجاواں میرا ہاں نہیں تھیندا محبت خدا ہے خدا ہے محبت محبت تے لا رہے حجت خدا دی خدا خود محبت دا بانی ہے بے شک بلا شک محبت سنت خدا دی محبت خدا دی خدائی دا مرکز محبت مرضی مشیت خدا دی محبت انسانیت دا تقاضا تے انسانیت خاص رحمت خدا دی محبت انسانیت دا تقاضا تے انسانیت خاص رحمت خدا دی اے ایمانداری دا معراج مومن تے مومن دی منزل محبت خدا دی محبت ہستی دا حاصل حقیقی محبت حقیقی حقیقت خدا دی محبت ہستی دا حاصل حقیقی محبت حقیقی حقیقت خدا دی حقیقت دا حامی حمیتی سڈا کے حقیقت لکاواں میرا ہاں نہیں تھیندا بسم اللہ حقیقت دا حامی حمیتی سڈا کے حقیقت لکاواں میرا ہاں نہیں تھیندا محبت پساویں خدا کر دیتی ہے فقط کون تے قائم ایک کائنات ساری جیری کائنات گان سے گیا چون مصرے محبت پساویں خدا کر دیتی ہے فقط کون تے قائم اے کائنات ساری فجر شام ڈینہہ رات راتیں دی رونق چمک دار تائریں دی با رات ساری اے سورج ستارے ستائریں دے سہرے چٹے چن دے چہرے دی پربھات ساری ڈیہاڑے مہینے صدی سال پل پل اوں بے مثل مولا دی ہے ڈات ساری ملک جنو انسان حیوان ہستی عدم جسم ساہ ساہ دی سوغات ساری بسم اللہ بسم اللہ سی محبت پساویں بڑھے پہ زور ان لوائے نے محبت پساویں خدا کر دیتی ہے فقط کون تے قائم اے کائنات ساری فجر شام نیہ رات راتیں دی رونق چمکدار تائریں دی بار رات ساری اے سورج ستارے ستاریں دے سہرے چٹے چند دے چہرے دی پربھات ساڑی پربھات ساری، ݙیہاڑے، مہینے، صدی، سال، پل پل اوں بے مثل مولا دی ہے ݙات ساری، ملک جنوں انسان، حیوان، ہستی، عدم، جسم، ساہ، ساہ دی سوغات ساری، ہوا، مٹی، پاݨی تے بھاء دا مرکب،

میڈا ہاں نہیں تھیندا اوں آدم دی اولاد کوں پیار کیتے سوا لکھ پیمبر پیارے ڈتے ہن ولا ہر پیمبر نبی سر اکھیتے رکھن لو مناسب اشارے ڈتے ہن سمندر تو ڈونگھا یعنی گہرا سمندر تو ڈونگھا اوں دل دان کر کے صبر شکر ساحل کنارے ڈتے ہن جے کوئی دل کڈاہیں لگے مونجھا تھیون تاں لا تک ناتو دے سہارے ڈتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جے کوئی دل کڈاہیں لگے مونجھا تھیون تاں لا تک ناتو دے سہارے ڈتے ہیں محبت مودت عقیدت، عبادت اوں چن چن کے تحفے اچارے ڈتے ہن محبت مودت عقیدت عبادت اوں چن چن کے تحفے اچارے ڈتے ہن محبت دے سارے سلیقے ڈسن لو محمد کو اختیار سارے ڈتے ہن محبت دے سارے سلیقے ڈسن لو محمد کو اختیار سارے ڈتے ہن محمد محبت دی خیرات ڈے وے میں دامن بچاواں میڈا ہاں نہیں تھیندے اندا سیت ہوسی جن اے سامنے سئیں محمد اندا پیار جتلایا ہوسی محبت دے مختار مالک تو مولا محبت دا معراج منوایا ہوسی نبوت دی موہر تے ہسوار تھی کے عبادت دا انداز ازمایا ہوسی خدا وی خوشی توں پیارے نبی توں ستر بار سبحان اکھوایا ہوسی جے بل فرض کوئی ہاں دا ہینا نمازی جے بل فرض کوئی ہاں دا ہیݨاں نمازی سجود اچ طوالت توں گھبرایا ہوسی، محبت خدا دی عبادت سمجھ کے محمد یقینا نے فرمایا ہوسی، میں ایں دا پچھاواں اے میݙا پچھاواں پچھاواں رساواں میݙا۔ اونداسیت ہوسی۔ اوندا سیت ہوسی جن بسم اللہ بسم اللہ سی بسم اللہ اوندا سیت ہوسی جن اے سامنے سیں محمد ایندا پیار جتلایا ہوسی محبت دے مختار مالک تو مولا محبت دا معراج منوایا ہوسی نبوت دی موہر تے حسوار تھی کے عبادت دا انداز ازمایا ہوسی خدا وی خوشی تو پیارے نبی توں ستر بار سبحان اکھوایا ہوسی جے بالفرض کوئی ہاں دا ہینا نمازی سجود طوالت توں گھبرایا ہوسی محبت خدا دی عبادت سمجھ کے محمد یقینا نے فرمایا ہوسی میں ایندا پچھاواں اے میڈا پچھاواں پچھاواں رساواں میڈا ہاں